Pamodi ka ta pô-s a sirbi? N resebe un monti mensaji puzitivu, N mostra-i un monti mensaji. N ta pidi un monti algen diskulpa ki manda mensaji ki, pamodi N mostra-i ka brinkadera, avia monti algen ki ta da pa vazor, faria ma algen ta manda mensaji. N mostra-i N tene mensaji ki N ben djobe.

Ki gosta di bo mas e ta e ta panha e ta panha dintu ku kel algen bom ten mutu algen ki ta abi facebook falsu pa ben sabi di bo ta ten mutu algen ki ta ben tenta ku po pa baxu ne bu ta blokia ta abri facebook falsu kel li é un algen negativu bom bo imajina un kusa bom si ami si n blokia un algen pamodi e sa ta bai lonji dimas e sa ta algen ka ta preokupa ku vida di kel otu algen ka ta preokupa ku vida di kel otu ami un kusa ami n ta fla nhos un kusa ami n ka gosta di blokia ningen. Ka gosta di pamodi facebook é un kusa ku ta sta li bu ta bu ta divirti bu ta fasi bu video di kumida bu ta fasi bu video bu ta fala bu ta pô musika bu ta fai isu bu ta fala ku familia ma ten monti algen ki ta uza facebook pa distrui kel otu pa pa fala di kel otu pa pa oja kel otu na merda mosinhu é kel memu kuza ki bu ta fasi algen pode fasiu é u mesmu n'atxa monti algen ki so algen ki. ki gosta di nhas videos N ka seta N ka odjaba me N odja me N aseta muita ki manda mensaji oxi oxi mozinho oxi omi verdadi txoma N papia ku mi e fla mi asa ku mi skriba nha nomi ma e txoma asin e fla mi asa pa nunkus tudu kusa ku ata fla nsin ami N pensaba mi dja N koba o propi dintu ku nha kolega e ser un omi verdaderu e fla Nelson tudu kusa ku fasi na video ami N pensa ma nha mudjer ta mandau mensaji bu ta fla na video mi fla konpa mi mutu omi ku leta grandi pa algin manda mensaji pa mi pa mi ma fasi kel merda la kel algin ki manda mensaji pudi fasi tanbe mi nta fasi ke ki mi djan fasi nta da konseju kin ki kria obi ma kin ki ka obi ta odja pamodi imajina ningin ka mandi ki ningin mosi mosi sufrimentu tudu ta due dor damor tudu ta due. Mudjer ta xinti, omi ta xinti, abo nha dor ki N ta xinti, mi ki ta xinti di bo, e bo ki ta xinti. Munta ken ta fla, Nau, mi N gosta di bo más di ki bo pa gosta di mi. Nau, mo sin. Kel-la é sô Deus ki sabe. No mininu ka sabe. Ten un monti ki gosta ta guarda, ka ta mostra. Ten un monti ki ta mostra ki é sô mintira. Ami nha gosta má mostra ma N ta ama-s más di ki kóka rokadu. Sin, ma pur ku N alama ki é sô mintira. Mas mosinhu mintira ten perna kurtu mosinhu ma ki kara fla nias nta kontau verdadi nta flau nos é dos omi ke nu konxe ma ku nbebu pabia ku nha mudjer nfla no nka tuxu ka pabia ku mudjer nka ten nada ki pabia ku mudjer e fla konpra nstaba nganadu e fla nstaba nganadu na mundu e fla mi ku pilon di mudjer mosi nha ku te pilon di mudjer dintu kasa bu ka ta odja nos nos ki sta pa fora nu ta odja mo tene pilon di zeka diabu dintu kasa abo pensa ma ma su tene pilon di mudjer dintu kasa ma no nu pa fora nu ka ta odja Má ten un monti di ómi ta fla, Mudjer ta maltrata, mudjer ta anda. Má se ta anda ku róstu di margura, ta anda tristi. Bu ta oja róstu di sufrimentu. Bu ta oja, bu ta oja mésmu tristi, bu ta oja algen tristi, bu ta oja ma es sta tristi. Mosinhu, ka ten nada más sábi ki ser filís. Ka ten nada más sábi ki bo bu sta filís, mésmu ku sta filís, kel algen ki sta di bu ladu ta xinti filís tanbê. Nos ki vivi inganadu é kusa más tristi ki ten na mundu. Un sinplis makaku bedju ku un kusa dja kai na realidadi. El fla, Nel, ami ku mudjer na Purtugal, mi ku mudjer na Paris, mi ku mudjer pa li pa la. El fla, Un gadju, N ka ta da mudjer atenson, N ka ta sabe di. N fla-u, Te nha fidju dja kustuma fla-m, Pai, kuse ki bo bu tene? Bo ka ta para na kasa? Abo ka sta ku mama más? Un kriansa di sais anu ta da bida ta fla un omi. Ku penteju branku na kadera E fla-mi Arthur da-m burgonha E fla-mi xintadu nton e ami N ta sta detadu E fla-mi li sufá N ta pâpia ku otu mudjer Nha nha mudjer la kuartu ta obi bu vídius Mosinhu, mosinhu Si N sabiaba es sou di pa tras Aku perde ku to e mô te pilon di Zé Kariau Tá ku perde, ami angu suma perde nxi N ta ntxora, N kunpra pistola ma N ta mata Mo ku ta mata, ki mata ku ta mata Mo si nu da valor ki ki nu ten dintu ku nos A ki nu ta, a ki nu ta, ki nu duense ta txomadu kel algen A ki da un kazu di pulísia kel algen ki ta txomadu A ki da un kazu ki bu ka ten nun tiston é kel algen ku ta txoma é kenha bu mudjer Bu ta txoma amanti Bu ta txoma i ke ki nu ta kume fora Bu ta txoma amigu ku ta paga bibida No, mo si. Mosinhu, ka ten nada más sábi ki ruspeta algen déntu ku bo. Má kel-la nu ka ta fase, mosinhu. Kel-la monti ómi ka ta fase. Ten ómi ki konta kóntra ku mi, el fla-m, Ó, para di fase kel vídiu la, ta poi entru na prubléma pa mi. Di rabenta-m róstu. N fla el, Rabenta-m róstu? Bu ta paga-m fe, bu ta paga-m internet? Bu ta paga-m tilifóni? N fla, Rabenta-m. N fla, Nhos ta preokupa, nhos ta fase sô merda. Nho ka ta kre pa nho fadu pamodi verdadi ta due mo sim verdadi ta due mi me tambe nha kustuma fasi kusa eradu ki algen flan nta fia ku rostu sima bes nta fia ku rostu sima kem matxon ma imajina su si bo su fla si mo si algen fasi nha fidju kel li nta mata ma kel algen ku a ta fasi ka fidju e pedra e pedra ki sta la no sinho ku si nu ka rupeta mudjer si bu ta oja mudjer ta kati kati ku bo bu fidju dentu bariga novi mes Ta nhos ta kria pa nhos eduka un kriansa no siñu di sais anu ta puntau papá kusé ki bo bu ten na kabésa bu ka gosta di mama mas mo siñu ka ta dau burgonha pa un kriansa ta oia tudu dia kriansa ta ben ma e ta ben ta buska na skola pa e ka ten pa da mininu karinhu pa mostra tras di korda tras di saia di otu otu otu zeka dja pa fora ke ku ten na to kasa tanbe bu ta so gosta di nsin ama da da un don na kabésa. E mudjer ku ta atxa ta sta ku bo na ospital ta leba pa li fala amanti ta sta la ku otu ta kumi ta bebi ta rabenta zeka diabu pa ta intendi ma ke ku trintu kasi ba ta da valor ten un monti di omi propi ki ka alin di ka ta djuda ka ta da mudjer valor dintru kasa inda ta papia ku algen na rua konpa ten un kusa ke mas tristi ki ten na mundu valoriza kel ku ten dintru ku bo kel ki ta kuida di bu fidju ta kuida di bo Kel ki ta sta prontu pa ta djuda-u pa tudu ladu, ka so di jetu mariadu nau. Ka bu kori tras di Zeka Diabu na ropa ku ten pilon dintu di kasa. Bu tene pilon dintu di kasa, kuida di ke ku ten dintu di kasa, nha genti. Uto e un monti ta sta na trabadju, ta ba férias so. Larga mudjer, pake mudjer e ropa ku sapatu, kila e ka mesti, ja sta bedju. Larga mudjer pa li, ta pui férias, ta pui férias so. E aki mudjer ka ten feria es ta pu feria ba cabo verde kume bebe aki dinheru kaba amor es ta atxa koitadu tambe inosente ta manda mutu es ta mundi mudjer ke ta sufri dintu kasa dintu kasa e si ku tu ebriu ta fla ta fla nha mata algen ta fla na e rasa de asasinu e dura ku mata. Pamodi e kansa ku xuxu dentu kasa. Pamodi el ten monti algen ki so ta fla-l, ta e fla-nu dja mata kel otu, kel li dja mata kel otu, i akontisi. Bu sabe pamodi? Bu ta kansa ku xuxu dentu kasa. Mudjer e fetu pa da amor, pa da karinhu. Omi tanbe e fetu pa da amor, pa da karinhu. E ka so, e ka so mudjer ki sa ta fasi no. E ka so omi ke ta fasi no. Mudjer tanbe sa tene, tene, tene zekinha sóitu tanbe. Sa ta da sopa. Mosinhu, aku tene bu mudjer dentu du kasa, ki nhos sta bo ku bu mudjer, nhos sta filís da vida, mosinhu, ka ten nada más sábi ki kel. Ma, nau. Ma, mosinhu, mos tudu algen ta faia na mundu. Abo ta faia, mudjer ta faia, tudu ta faia. Bu ta atxa un monti di makaku bedju li n'séu. Ami, si mudjer pô-m konda, N ta mata. Abo, abo nton é pa bu mata-l? Abo nton dja sta mortu un monti di ténpu. É ka verdadi? Nho si un kusa ki nta fla monti di kusa nho si ka bu ruspeta nu mudjer nho ruspeta bu kabesa ku bu mininu mudjer ta panha dintu koi mudjer ta pamodi imajina un kusa ka bu ruspeta ningen na rua ki bo bu ka ten ruspetu ka bu ruspeta ningen na rua ki bo bu ka ten ruspetu ka bu ruspeta bu mudjer ki bo bu ka ten ruspetu. Mosin, sus bu peta dintu bu kasa, bu du peta bu mudjer, bu du peta bu fidjus, bu du peta bu kabesa, bu peta so bu kabesa, bu da kel un rispetu, ta panha tudu mundu ta panha, tudu mundu ta panha. Nhos ta lenbra la Kabo Verde antigamenti aki bu sa ta aku pasa na genti grandi bu ka ta un abensu ki so ta okupa ku txeka so ta tonda la un bari ku po e si mosi. Foi pumeru makaku bedju ki txoma-m propi. E fla, Nelson, N staba nganadu kantu N ten un pupilon di mudjer. Bo ku mudjer nha vive 15 anu ku kasa, ku karu, ku tudu kusa, ku fidju bunitu, fidju grandi. Pa fidju di 16 anu ka riboka pa fla-u pai isu mas akilu, pa un minu di 6 anu ta da-u un palavron siku ta fia ku rostu sima besta. E fla, Nelson, nunka N ka gostaba di ovidu. E fla, Nxi, N ta N pensa ami ku fila ya da nha fila di ten namoradu. Si bu fase nha fidju asi, bu ta mata. Má kel algen, mudjer ku tene tokadu, tanbê é fidju. El fla, Mon, mi jintadu. El fla, Mi N ta txiga kasa, mi N ta txiga kume, bebe, kumida fetu, ka mi sabe si ta fasedu konpra, si ta pagadu rénta, ka ta fase kel-li. Si mininu ta meste ramédi, si mininu ta meste fradja, si mininu ta. El fla, Un koitadu di disezas anu. Da-l un respósta di kel jetu. N fla, Bo, bu fika ku rota sima kes zangadon. Eva Neto nfia ku burgonha N fla ka nu spera ti ki nu fladu nau E fla mininu, mininu ki dja ten idadi Mininu ku 16 anu ka ta flau Amor ten kusa ki a pasa fla bo sta di Abo sta di pa iduka bu fidju o bu fidju idukau E fla Nelson pora Ami N ta pensa ami N ta ganha 2 mil italiero N ta rabenta fin di mes Mudjer ten ki ta pistan dinheru N fla konpa ka bu ta fla tudu kusa na E fla konpa da-m burgonha pa Pamodi e fla ma el. Mi ten tres fidju fémia ku un rapasinhu. Rap mininu pikinoti ta ta dau ta dau bafatada ku palavra na rostu. Kau ta fika ku rotu sima ken matxon. El fla, Konpa, da-m burgonha, da-m burgonha, da-m burgonha nha kabésa. N fla, Djoli, inda ben ku ka é na realidadi, pamodi tudu ómi ta faia. Mi N ta faia, bo ta faia, má ten kuza ki bu ka gosta pa bu fasedu, kau fasedu nha. Mosinha, ki ka ten ómi ki dja faia más di ki mi. Mi dja N fadja. Ma mi n'ta konta nha pekadu N'fasi eradu nha n'fasi N'o pensa ma gosi ma Deus n'ka ta ke pa Deus dau Piron di mudjer p'o pega p'o kuida p'o p'o da valor Pa bu ten familia p'o ten storia p'o konta bu fidju Bu ta kre kada ora p'o ta sta na na un porta Nau Aki Deus danu piron di mudjer bunita maravioza nu kuida-m si. Nu pega rixu, nu pega rixu, nu abrasa Pamodi é ka so bo ki Deus ta da tanbe nau, ta ten otu ki ta da Ki Deus dau pilon ki bu ka guarda Manhan au ku fia ku rosin abesta Ta fla-u ta infla-u, dja fika ta bibi Sa ta fuma, dja dizanima, dja mata kabesa É kuzê? É bo ki buska Ma nu kuida mo si Ami dja N kustuma kuida ki N pirdi tanbe N xinta, N txora, ti N koka, N fika magru sima katxua di korida Ma Deus ka mata-m Pa da-m ku bida li nsin ta da tudu konsedju pa nu ka fase un si mel ta ka nada ba ta mel ta ke tudu a nos tudu nu sta li nos tudu na ser umanu munti argen munti argen na mundu ta oia so si dor ka ta oia dor di ke dor mosinhu si bu da topada ku sai mo ringa kabesa dedu sa ma ta due a ko ja nda topada ka oji nda podi no pa ke manha nta meu poi da. Oi ta intende? Manhan tanbê u pode da. Akuda bu ta para, N ta fla bo sabe ki dor ki N xinti kantu ki N daba. Má dja N ioiô da, N ta xinta, N ta ri. Bo sibi, no nu kuida di nos família gosi. Bo sibi, nu sabe kusa más tristi ki ten na mundu? Más kusa más tristi ki ten na mundu? Abo ku mudjer déntu kasa ta ba trabadju, ta bai ta. Bo sibi, nho sabe mudjer. Bo sibi, ka bo ka ta difende mudjer nau. Bo sibi, ami N gosta di mudjer. N tanbê N gosta di omi tanbê amigus N ten amigu N ten fiju omi N ten pai N ten irmon Bo ten mudjer Bo ta oja mudjer ta kati kati novi mé ku minhu dintu bariga Alen di di alen di ku minhu dintu bariga ku disgostu di bandidu Ta larga mudjer prinha dintu kasa ta ba rabenta pa infernu Ta pari ta ka ta pui minhu na skola ta kunbra minhu kel li Omi sta na putaria sta na. Na ten ki da mas. Mostra ken mudjer ta meste karinhu. E ta meste ajuda na na kasa. E poku omi kauvérdianu ki sabi troka mininu frájil. E poku omi ka na kauvérdianu ta ata un mininu na skola pamodi e fronta na mundu. Fronta. Fronta. E poku omi ki ta tudu mei dia pa txoma si mudjer pa fla, Oi amor, ma ku sta? Wá ta kuida di mininu? Kuzé wá ta fase gósi? E poku, mosi. Otu mudjer dja ngodja ku medu ka ta txoma. Ka ta txoma maridu pamodi ta sanha. Ka modi. Mosinhu, mudjer é sábi, mosinhu. Mosinhu, mudjer é nos mai. Mudjer é nos mai ki da-nu idukason. Mudjer é kel algen ki nu ta kontra ku el, nu ta, nu ta jura ma nu ta ama di verdadi, ma nu ta jura ma nu ta fase, ma nu ta kasa ku bo. Otu ta kasa própi. Ta panha, ta sota. Ta panha, ta dagi. Mosinhu, dagi é ka so pa da ba fatada, nau. Ten dagi so ku disprezi Bu ta demudja dentu kasa bu ta inginora Bu ta larga la Bu ta txega kasa txiga larga kuberta larga kazaku pa la larga buru na buru tene besta dentu kasa ki ta toma ta bati ta fasi ta fasi kil ka ta djuda mudjer dentu kasa ka mete sabe txiga txiga noti txiga da ku kadera kaba. Sai bai pa trabadja pa kla mon ten mudjer mon sin mudjer ta mesti mimu mon sin ta mesti supreza ta mesti ba feria ta mesti karinhu ta mesti ajuda ten otu omi ku mudjer ta ta rabenta zeka rial ma di kuatu bes ma kuatu mes ka ta beja na boka ka ta namora ka ta troka lingua na boka pa fasi ka ta fasi pa nos e brutu. Ma pega amanti pa fora ki tene otu maridu ki tene mas di sinku sa jomi musturadu pamodi ya n'oja monti mudjer ku tilifoni ta loba ku un ta loba ku dos ti ta loba ku dizasas ma é kela ki nu gosta nu gosta di ba buska prubléma nu ka ta eduka pa nu pega no mudjer pa nu txia kasa bo sibi ki kabuverdianu ki sta li mudjeris n'tene senti sa senti dos algen na internet ki mudjer ki sta li. Ki tudu be ki si maridu txia kasa da e un beju dintu boka ka ta txia bes sinku e si da o beju dintu boka pamo e na fin di mes ki dja bu resebe si da o beju dintu boka pamo dja fasi kusa eradu djo pegal ku otu mudjer ki fodi pa da mo na testa pa fla nho bes djuda ban ku pasa na pa sai ta sai ku tilifoni na obidu oe modi mosu mo ku sta. Y bu konhe vidu di Taifano ki manda pa nu odja Zeka Diabu pa nu fase keli? Nós si nu nu tenta muda, nu tenta ruspeta nos família mos, nu nu tenta ruspeta nos fidju ku nos mudjer mos. E mudjer ta na ovi mes ta katikati ku dentu bariga, além di dentu bariga ki bo ta ku disgostu ku sufrimentu ki bo la ku otu mudjer ku ta fora di casa, mesmu nu e ka meresi. Otu mulher ku maridu nto kasa ka sabi si ta pudu ze ka ta pudu lingua na kel otu ladu bo si nho di kui pa ngata pa nhos ten argen ki fla ma ti oxi me ka pudu lingua na kel sitiu nho di kui pa e si ku ta oiá ke ranja omi pa fora ki omi txupá dedu pe ti sai na fita kabelu ta txia kasa ta kori ka bo di kasa pamodi e sa ta vive enganadu. No fim, mudjer ta meste tudu kusa. Nos, a nos, nu sabe kuzê? Un munti ta lobá kuzê ki krê fase. Nhos sabe kuzê? Txiga kasa, rinka kaxinha fu pa la, rinka Zé Kariá bo pui, do minotu kaba, bai ba mexe na tilifoni, fia kru sima kes kadera makaku. Ten un monti di mudjer ki ka sabe kuzê ki é amor. Pamodi ten maridu nton kasa dja dja. Ten un monti di mudjer ki sô papia ku omi txeu dja prenha dja, pari, dja prenha dja, sen fase nada. Mudjer precisa mocinhos kel kusa ku ta fase amanti pa fora ki midja an fase mocinho nho sonha kusa li e ka pamodi nha ta fla mes me o tudo omi ta fase nao ten un munti ta fase ten un munti ka ta fase ten un munti ten omi ki opinion di omi nten amiu ki opinion di omi propi ten un munti djoli pa pa ami nten mudjer den do kasa nten amanti pa fora mocinho nfasedu kusa ki ngrita mamai undi bu sta. N atxa ma N ka sabia ma ki é mudjer, nton ka sanbe ma ta krê faze algen kuza la tanbe? Nhos atxa ma é tanbe é mudjer tanbe, é pirsisa di fase kel-la? Si krê nhos ten mininu dintu kasa, ka da pa fase, nhos ta trabadja, djunta dinheru, panha un otel ki da nhos fase diabus e kuatu la, nhos rabienta, nhos fase, nhos kontise. Má nau, mudjer dentro di kasa nu ka ta fase kel-la. Mudjer, mudjer dentro di kasa ki pirsisa di tudu kel kusa la, e pirsisa di tudu kel karinhu, tudu kel amor la. Pamodi ki Amanda ten más direitu ka mudjer dentro di kasa? Amanda ta bada ku el diskotéka, ta bada ku el salon, ta bada ku el féria, ta ba otel sô finu, ka ta, ka ta kume nen na, na, na, na, na, na McDonald's nau. Sô na otel finu. i mudjer dintu kasa ka ten direitu mudjer dintu kasa é basiá ku teu urina pa mixa mudjer dintu kasa é kela ki so da topada so da topada so bu mesti é kela ki ta sta riba di bo bu ta mori é kela ki ta nterau é kela ki ta sta senpri na bu kadera ta sta so tudu kuza ta sta la ta sta la nosenti bu tras kela ki pa nu da valor ma kela nu ka ta da ka pa modi mi tanbe ya nka da tanbe muse.

Adja na kasa, adja família. Mocinho do sul ka ruspeta bu fidju ku pari, ka ruspeta bu kabesa, bo e ka ninguem. Bu toi ta ta manda mau palabra dintu kasa. Bu toi e mininu di sais anu ja sabi tudu kusa. Bu toi e kriansa pikinoti ta entra na youtube, ta entra na redi youtube ta oia filmi pornu pamodi e e mamai, papai ka sa ta djabi e e kusa bo ta fasi dintu kasa, bo ta oja filmi pornu bo ta basa kila kexi. Nun rupetu kaba mas. Ki omi ki sta li? Ningen ka risponde. Ki mudjer ô omi ki sta li ki turba ke ki a kasa? El ta da si mudjer beju entru boka. Ô, Medi, ia i ta txoma nha. Amor, mo ku sta? Sta tudu dretu, mininu? Mo ki sta? Sta tudu dretu? Trabadja ta kole dretu? Gori nta sai trabadja xis ora, bai nu kontinua fasi konpra. Ma nau! Ta kore di mudjer. Mudjer i la dintru kasa, porta fitxada. Mudjer e, e, e Sanita, ke pregadu. A kume, si para katxa Zeka di awa po mi inxa po koka. Pamodi ki nu ka ta da amor, nu ta da kariñu. Bu ta oia na rua, ta anda. 500 metru sima kes ta ku coronavírus ta kore di kunpanheru afastadu ta kore sima ke diabu ku sta ku el sima ke diabu ku sta ku el bo ku mudjer un mapidon di mudjer boa bunita dentru kasa bu ka ta da valor a ku pirdi kau ta fla mo ta mata pamodi ku ta mata aba un omi e mortu yo a ken ki afronta. Gosi nu da valor kel ki nu ten dentu kasa, kel ki ta djuda-nu gosi. Kel ku aku afiadu é ku ora ben nda. Gosi mudjer é inosenti. Otu bai omi ta da ben nda la kau verdi un monti propi. Ta bai ta da ben nda, ta bai kau verdi, ta bai ku dinheru, ta kumi, ta bibi ti koka, ta rebenta ku mudjer ti koka. A kel dinheru kaba, ta ten alvês un simana ka ta bai ku si mudjer pa pergunta, nen pa mininu mo ki sta, nen pa ke ki é pâria, e ka ta sirbi. Pe txoma mininu pe fla si oh e e pa txoma amor e amor nau oh ta loga aska mo modi ki mininu sta oh katxor ki lixada na kasa mo ki mininu sta pelo menu bu fidju maida bu sa e ta txoma aki dinheru kaba aki larjan kaba aki skudu kaba oi amor nka txoma pa modi nta ku familia ta kume ta bebe bu sabe nstaba ku taifano koitadu taifano ki nen e ka odjaba inda. Koitadu mudjer ta sta ta ta mai ta fiti fiti pa li pa la pa atxa ki dinheru pa kuda di mininu ta korta Amanda paxenxa na mundu. Mosinhu no ruspeta nos kabesa mosinhu dixi moi pa ke ruspetu e un kusa mas. más bunitu ki ten na mundu ruspetu é un kusa más bunitu ki ten na mundu má sô ki mundu nu ka ka obi nada nu ka sta konsigi ruspetu nau anons é bagu na atxadu no no anons é kas ka manda kai ta fla purtuges gosta di di nelson un dia un nha mudjer é purtuges má el gosta di beju kusa ki é más sábi ki beja mudjer ki bu gosta di-l bu ta krê tene mó karinhu di tudu otu afeti feti uma vez

Pamo argen si bu ka ruspeta bu kabesa ken ki ta ruspetau? Argen ku fidju grandi ku fidju grandi ta txiga ka ta atxa mudjer xintadu ta fasi kumida ta kati kati kul ta txiga ta manda mau palavra frenti kriansa na nha tenpu so un fla ou ku un palavra mamai dan ku dja dadu ku transinha riba boka bum bu ka fla ma nu dadu idukason ma nu ka ta obi mosinhus Dios a ki dau pilon di kusa. Da valor, da ruspetu pa mô, dia ku perdi, bu ta fika ku rostus moru, mô kes kadera makaku ki ta fika tudu piladu, bu ta fika ku rostu mô topada, pamodi bu ta fika, bu ta monti omi ta fla mudjer larga dja fika ta bebi, dja fika dodu, ta fika tudu maluku, da valor mô, será ku ten algen lindu ku bo, kuida del. Mudjer, mudjer e ka so rebenta zé kadiaba ki mudjer gosta mo sim mudjer mesti di mimu mesti di karinhu manda mensaji mo ke sta si ta tudu dretu i txia kasa brinka ku bu mudjer nhos konta partida ota e omi ku mudjer ka ta papia ki kasa di amor e keli ka ta papia otu ta txiga bai txiga subi da do kaderada ben deta na sofá ta papia ku amigus ta papia ku amantis keli pamodi mo sim pega bo abrasa. Pega bu abrasa drixu mon si pega abrasa rixu nau na kila nu ka ta fasi a no pa no abrasa rixu nu ta koba txia kasa nha txia kasa undi kumida undi nha vinhu undi whisky staba li i kila i kila e so palavron no nu mesti ser mas omi mas omi maduru pa nu da ruspetu pa nu da karinhu kila ki nu mesti nos tudu mon si nho fika dretu nho fika na pas di dios. Nhos fika nhos abri odju. Djo N fla un komentariu ma ninhen ka komenta. Kenha ki sta li ki se maridu ta sai tudu dia ta bai beja-l di boka nun omi ka ta da. Otu nen ka ta fla txau nha N bai. Ki fla di pa na mo na testa pa fla si nho des i nho di ban ku pas nho ta sen ku pas. Nho fika na pas di Djomas. Dios e grandi mundu e largu. Nu ruspeta nos kabesa un sinhus. Nu ruspeta nos fidju. Rupeta bu kabesa rupeta bu fidjus. Mudjer ta panha dum bes. Nho fika dretu Dios ku nho Dios ku mi Beju na kurason pa tudu mundu Oxi é bérpa di sesta fera Sai di trabaiu sedu ba diretu pa kasa Bai kuda di mu mudjer Ba diretu ba txeu kumbra bu bebida Bai ba bi la na kasa intadu bo ku mu mudjer Kumi nho bebi nho rebenta zeka diabu trankilu Komensti fika bu ta korda tras di kasa di amigu Poi poi ba da prova Ba tuma konta di bu mudjer ku bu fidju Dixa ba kandesa. ta fika ta na ta trabalha pa lá pa cá ta fika ta tranka bebida na na ta tranka bebida da pa tudo briga pa ki a casa ku sta abertu sai di trabalho bu kumpra bu 10 garafa cerveja whisky bu pui na kosta wei bai be la na kasa bo ku mudjer nho sinta nho bebe nho rabenta tix nho tonta pâ beju pa tudo algin.